Ir-riċerka regolari tal-qagħda tal-Malti tista' tindikalna x'inhuma l-ħtiġijiet ta' lsienna u tal-kelliema tiegħu u tiftħilna għajnejna għal xi nuqqasijiet li jistgħu jiġu indirizzati aħjar. Għal din ir-rokna, iltqajna ma' Thomas Paċ mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti sabiex ikellimna dwar l-aħħar riċerka fuq il-qagħda tal-lingwa Maltija.
Fix-xogħol tagħna fil-Kunsill tal-Malti, aħna jkollna bżonn statistika aġġornata fuq is-sitwazzjoni lingwistika lokali f'Malta u f'Għawdex fil-pajjiż. Għaliex ikollna bżonn din l-istatistika? Biex aħna nkunu nistgħu nfasslu x-xogħol tagħna aħjar. Biex ikollna idea liema oqsma għandna nimmiraw aktar l-isforzi tagħna fuqhom. Allura l-Kunsill tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università ħasbu li għandu jkollna li għandu jsir stħarriġ nazzjonali biex jieħu stampa ritratt tas-sitwazzjoni eh, lingwistika fil-mument. Ma jfissirx li ma kienx hemm studji simili fl-antik, imma dawn kienu saru ftit ta' snin ilu u allura ma kunux daqstant aġġornati. Eh, u kkommissjonajna lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biex ikun jista' jagħmel dan il-stħarriġ empiriku mod professjonali min-naħa tagħhom u allura nkunu moħna mistrieħ li qed ikopri il-pajjiż kollu, il-nisa u l-irġiel. Fil-fatt tieħed kampjun ta' 1025 ruħ ta' adulti bejn 18 u 80 sena minn Malta u Għawdex u li kienu l-parteċipanti ta' dan l-istħarriġ. Huma wkoll nies kollha lkoll kemm huma biċ-ċittadinanza Maltija. Mill-istħarriġ joħroġ ċar li għal Maltin ta' bejn 18-il sena u 80 sena biċ-ċittadinanza Maltija, 97% iqisu il-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom. U din hija xi ħaġa pożittiva illi anke tkompli mal-xejriet li konna li insibu fi stħarriġiet simili li saru fis-snin li għaddew. Jiġifieri qegħdin ngħidu li l-adulti Maltin biċ-ċittadinanza Maltija, nisa u irġiel ta' bejn tmintax u tmenin sena, għalihom il-Malti huwa element ewlieni tal-identità u jqisuh ukoll bħala l-ewwel lingwa tagħhom, jiġifieri hija dik il-lingwa li jużaw ta' kuljum biex ikunu jistgħu jikkomunikaw bejniethom. Barra minn hekk, l-istħarriġ joħroġ ukoll tliet messaġġi ċari. L-ewwel wieħed huwa li biex tirnexxi fil-karriera tiegħek f'Malta biex toffri xogħol għandek bżonn il-Malti. Il-Malti utilissimu pereżempju fil-reklamar biex inti tirreklama il-prodott tiegħek, ħalli tkun jew is-servizz tiegħek, ħalli tkun tista' eh, tikkomunikah man-nies hemm barra. It-tieni messaġġ li joħroġ minn dan l-istħarriġ, mir-riżultati, hu li l-Malti u l-Ingliż jikkumplementaw lil xulxin. U din hija importanti li l-Malti u l-Ingliż ma jkunux f'kompetizzjoni wieħed jaqla' lill-ieħor jaħdmu a skapitu ta' xulxin, imma li l-Malti u l-Ingliż jikkumplementaw lil xulxin. U kif narawh da? Narawh pereżempju f'kampanji edukattivi, kampanji pubbliċi, illi jużaw il-Malti nagħmlu mod fil-fuljetti illi jqassmu fil-kampanja, u mbagħad nagħmlu mod li jkun hemm reklam bl-Ingliż jew bil-maqlub. Sewwa, u din hija xi ħaġa tajba kif inti tuża l-bilingwiżmu tuża ż-żewġ lingwi fix-xogħol u l-proġetti li jkollok. It-tielet messaġġ illi joħroġ mill-istħarriġ joħroġ ukoll ċar illi hemm bżonn aktar taħriġ lill-impjegati pereżempju taċ-ċivil illi qegħdin jagħmlu dawn il-kampanji li għandni kemm semmejt, jew anke lill-impjegati tal-privat biex ikollhom aktar għajnuna ħalli jsaħħu l-ħiliet tagħhom fiż-żewġ lingwi, jsaħħu l-ħiliet tagħhom mhux biss fit-taħdit imma wkoll fil-kitba. L-istħarriġ juri wkoll xewqa kbira tal-Maltin illi t-tabelli ta' madwarna Tabelli li juru direzzjonijiet jew juru xi twissija f'park pereżempju, fi ġnien bħalma qegħdin hawnhekk, jew f'binja pubblika, ikunu wkoll biż-żewġ lingwi. Din hija tidher ċara mir-riżultati tal-istħarriġ li l-Maltin jippreferu li dak li hemm fil-Kostituzzjoni miktub li l-pajjiż huwa bilingwi fil-prattika din il-ħaġa narawha seħ, narawha tiġri billi il-tabelli u l-kitbiet ta' madwarna ikunu biż-żewġ lingwi. Riżultat ieħor li joħroġ mill-istħarriġ hu li l-Maltin jippreferu li tindaq aktar mużika bil-Malti fuq ir-radjijiet lokali. Xi ħaġa li żdiedet dan l-aħħar u hija pożittiva imma hija xewqa tal-kemm tal-Kunsill issa wkoll imsaħħa bil-fehma tal-pubbliku illi l-mużika bil-Malti